मम्मी गे कतऽ गेली अरे पैसा दे के पड़तौ मम्मी के कथी करबी पैसा से मेला जेबै अनि पैसा तैसा नहि छै पैसा हेतौ तऽ दए देबो नहि पैसा दे पड़तौ परसू मेला छियै सेवक मे पा दै छै पैसा ले दए देबो मेला दिन दए देबो ले जो पैसा देल पड़तौ मेला के पैसा कतऽ से देबै रे मे- तऽ तोरे खातिर कमबै लए गेल छै हँ नहि देबै पैसा तैसा नहि छै पैसा तैसा हमरा लग। कंटी कंटी जाके हम बेच देबो कबाड़ी वाला लगा तऽ कबाड़ी लए खेबही कथीमे ऋण कथी में तू जान भी ने साथी छोड़े से पैसा मांगत रहे से कथी कहली रे ना छोरा सब मांगत रहे से चटपटी खाए ले पैसा नहीं रहते तो कथी ला पैसा से देबै तोरा से तोरे खातिर कमबै ला गेल छ हाँ हाँ कथी ला देबो तोरा नहीं देबै अखनी पैसा जो हाँ नहीं दे पैसा देखिए घर में कथन कथी चोरी हेबे करते हाँ जो न मार लगबे करतो तोरा आइ काल्हि के छौड़ा सबके एते पैसा चाही हजार हजार दुई दुई हजार हमरा आरके जमानामा पाँचे टाकामा भए जाइत रहै मेला

कोन मेला ई अथी कैसे ई मेला कोसी मेला कोसी मेला हाँ। तऽ कोसी मेला के तखनी टाइम छै ने तऽ हमरा आरके सब जेना अखन ते झोरियाबै छै पैसा की अखनी झोरियेबही अखनी झोरियला के जे छै पैसा सटि जेतौ काल्हि मेला रहतै ने तऽ आइ देबौ पैसा बुझलिही

बुझली नहीं देवन बाबा देखियो हम एकोटा घर के काम नहीं करो वो जो बारीक काम कर छी ओहन करू खेत से देखे छी ओहन करू सुन ना काम तो करे न पड़तो अब मम्मी ठेक लेलको हम नहीं ठकबे बुझली ना कल मेला रहते तो आय तोरा पैसा देबो साथी सब भेटतो ना तो के हमार पापा कहलके जैसे बोलू कल मेला रहता तो आय पैसा दे देबो मेला करे ला टेंशन नहीं ले साथी सबके से गप तू कही है बुझली ना पैसा हम देबो बुझली ले जो अपन काम देख के बुझली ना अखनी पैसा दे देबो तो साथी सब पटिया सटिया के पैसा खर्चा करा देतो ताहि लए कऽ पैसा छै हमरा लग हम पैसा तोरा देबो नहि ठकबो एवरी डे बुझली ने मेला करे ले तोरा एकदम खुशी से देबो पैसा कते लेबी पैसा मेला करे ले कते के देबी से ने तोरा कते से भाई तो तू कहबी ना हमरा आर के तो पाँचे सौ में भाई छै पाँचे सौ में भाई तो तोरा पचास टका बढ़ा के देबो बुझली ना निक से काम करके जो बुझली ना काल मेला रहते आइ देबो पैसा ले जा पापा साँचे कहै छै कि ठाकुर छै समझमे नहि आबै छै की करिए नहि करिए समझसँ बाहर लागै छै आइ काल्हिके धियापुता सबके ई मेला देखैके कथीके भूत जे थाह नहि लागै छै हमरो आरके जमानामे मेला जाइत रहिए माय बाप दस टाका बीस टाका दए दैत रहै साला वहीमे जे छै की कहै छै हमरो आरके जाइए चटपटी खाइए तासँ नाश्ता करिए चप कचड़ी खा लिए जिलेबी कीन लिए घरो न ने आबिए अखुनका धियापुता सबके दस टका बीस टकामे तऽ मानबे नहि करै छै पाँच सए टका लेबो तऽ हजार टका लेबो आ परसू मेला छै आइए चलि एलैए पैसा मांगे लए हैं अखनी दए देबै पैसा तऽ ओ जे छै साथी सबमे जाके खर्चा कए लेतै फेर मेला दिना एतै फेर कहतै जे छै पैसा तऽ सठि गेलै पैसा लाबऽ मेला करै लए कतऽसँ दैत रहबै पैसा भने कहलियै तोरा काल्हि मेला रहतै तऽ आइ देबौ पैसा जो तब अपन अपन काम कर गए अब गेलै यऽ काम करै लए आब कोन काम करतै नहि करतै था नहि लागै छै चलू तऽ आब अपना रोड मम्मी से मांग रहथिन पैसा देखै छियै मम्मी घर में छै कि- ठोकि लेने मम्मी गे गे मम्मी भैया मम्मी कतऽ छौ तू कतऽ गेल छौ मम्मी गेलो जरना रे कथी भेलो छै रे जरना लऽ चलि गेल हँ कहलियै हमरा आरके साथी सब मेला जाय खातिर पैसा जमा करै छै हमरो आरके दे ने छौ पैसा ते कहिया छियै रे से मेला रे परसुए छियै परसू हँ हमरो के मेला करबै रहू हमरे रे जरे जेबी त के हेतो नहि तोरा आरके नहि हमरा आरके भिने सब छोरा सब जेबै अच्छा कते टका के लगानी छै हमरा आरके एक एक हजार के जते कहै छै तते के बाप रे बाप आइ सब साथी सब लै छै चल हमरो जरे चीज बल खा लिया चल मेला में दारू पियला रह नहि दारू नहि पीबै गु त एना घूमबै फिरबै घूमबे फिर भी आराम झूला में घूमबै कट गेलै से हम चला के पचास टका ले ले ले मम्मी एलो तब लिए पैसा अखनी नहीं छो पैसा तोहर ला नहीं छो अहाँ मम्मी दू तीन बजे एतो सबटा ठकैया वाला छै हेरो ककरा के ठगे वाला रे सबसे पूछबै देलकै कि नहि

दोस्त से कनी काम छलो हाँ केहन काम छो कहबी तब ना नहीं कल मेला जाए खातिर पैसा भेलो कि नहीं भेलो कहती ए तो दोस्त के तो हम कहलियो बोलू कल मेला रहते तो आए पैसा देबो आ तोरो आर के चार दिन पहले से मेला मेला हला करे लागे छी पैसा झोड़ा लागे छी एमे थोड़ी नहीं छै हमरो आरके उमेर छलै हमरो आरके मेला ठेला जाइत रहियै हमरो आरके बापसँ मम्मीसँ पैसा मांगि कऽ लैत रहियै आ तोरो आरके की ने की था लागै छौ जे छै चारि दिन पहिले पैसा लिअ लगै छी पैसा लेबही अखनी चारि दिन छै अखनी मेला का तोरा ये नहि स- पैसा सटि जेतौ तऽ फेर मेला दिना पैसा फेर एबही मांगै लए ना अब था तो छोरा सब छे छोरा सब के ये दू तीन दिन पहले मांग ले छी अच्छा तक दू तीन दिन पहिने मांगि लै छै तोरो के दू तीन दिन पहिने मांगि के राखि ले हम अपना बौआ के कहि देलियै जे से काल्हि मेला रहतै तऽ आइ पैसा देबो गेलो ओने बाड़ी में काम करे ले पठेने छियै ने सबटा ते मुंडे खराब करे छी ओ बुढ़वा तऽ कना कना बोलै छै